Che, Mercedes Barge, romoirũta ikatu hag̃uáicha jaikuaave guarani ñe'ẽ ha iñe'ẽ porã haipyre rehegua. Nemandu'áke, ñañemoarandukuaa ñaimeha guive. Péicha ko árape jaikuaáta hína tembi'u apopyrã. Tembi'u apopyrã. Pype jahecháta hína mba'éichapa ikatu Jajapo peteĩ tembi'u. Upéva hína apopyrã retepy. Mba'épa jajapóta? Mbeju. Jaikuaáta hína pe mbeju apopyrãpa mba'éichapa. Opa vove ko tembiapo, ñande jaikuaa va'erã kóva. Ohechakuaa oje'éva ichupe oñemoarandúvo mba'éicha ojapo va'erã tembi'ukuéra. Ko'ápe oĩ mokõi mitãkaria'y. Peẽ peikuaáma hína mávapa ko'ãva. Rolfi ha iprímo. Rolfi ha iprímo ovy'a hikuái. Oñomongeta kyre'ỹ hikuái. Mba'épa oiméne oñomongeta? Jahechami. Jahecháke ko'ápe mba'épa he'i hína Rolfi ha iprímo ipy'arory ojapóvo heta mba'e. Nemandu'ápa ha'ekuéra ojojuhu heta ára rire? Jaikuaamíta mba'épa hína pe apopyrã retepy. Ko'ápe jaguereko mbeju. Mba'épa hína pe mbeju? Péa hína peteĩ tembi'u hetereirasáva, heterei voi ñande ikatu upéva ja'u hína kojóire, kafére, térã ha'eño ikatu ja'u. Ko'ág̃a oĩ avei hetaichagua mbeju ojejapóva, oñemboapyte so'o, oñemboapyte kesu, ha péicha jaikuaavéta jahávo. Pe mbeju mba'éichapa ikatu ojejapo. Upevarã ñande jaikuaava'erã oguerekoha hína pe hetepy tembi'u réra mbeju ko'ápe jaguereko. Ko'ág̃a katu jaikuaa hína mba'épa umi ñaikotevẽva, oñeikotevẽva oguerekova'erã katuete pe apopyrã. Ha ipahápe katu oguerekova'erã Mba'éichapa ojejapo. Eñemokyre'ỹke ha ejesareko porã mba'éichapa hína ko tembiapo. Apopyrã retepy jahecha jey ko'ápe. Ko'ápe oĩ hína nemandu'ápa? Héra. Upépe oĩ va'erã pe tembi'u réra, nemandu'ápa upépe oĩ kuri mbeju. Upéi katu oĩ pe oñeikotevẽva, oguereko va'erã katuete ikatu hag̃uáicha upe rire jaikuaa mba'épa jajapóta chugui ha mba'éichapa ojejapo. Péicha jaguereko hína apopyrã retepy oguereko va'erã mbohapy pehẽ, tembi'u réra, oñeikotevẽva ha mba'éichapa ojejapo. Jaikuaamíta ko'ág̃a mbeju Ha popyrã. Pejesarekóke ikatu hag̃uáicha peẽ pende rógape avei pejapo ko'ã mba'e. Ha péicha, Rolfi ha iprímo ndive ikatúta jajapo ko tembi'u. Upeva'erã jajesarekomi. Kujererã he'i. Upéva hína mba'e he'ise trabalengua. Ápe jaguereko peteĩ kujererã, mbeju apu'a, kyra, kesupa, mbeju, tembi'u kyra, apu'a, mbovy'aha. Ja'emi jey, mbeju apu'a, kyra, kesupa, mbeju, tembi'u kyra, apu'a, mbovy'aha. Peẽ oiméne pejepya'evéta ha opytaporãvéta pende jurúpe. Pejapomí avei upéva. Napépe hína, mbeju, otimbo asy ikesupa heterei hína pe mbeju jahecháva upépe. Ko'ág̃a jahecháta mba'épa oñeikotevẽ, jaikuaamíta hína mba'épa ogueraha Ipype ikatu hag̃uáicha ja'u ko mbeju otimbo'asýva, ikesuetáva. Jahechami mba'épa ñaikotevẽta ikatu hag̃uáicha upe rire ja'u oñondive ko mbeju. Aramirõ, Kamby, kesu, kamby rova. Ndajaguerekóiramo kamby rova ikatu jaipuru pe mantéka ñande jaikuaáva hína. Avei juky michĩmínte upéva ñamoĩva'erã chupe. Ko'ápe jaguerekóma hína mba'épa ñaikotevẽ jajapo hag̃ua pe mbeju. Upe rire ja'úta hína jaipurupa rire ko'ã ñaikotevẽva. Jaguereko ko'ápe aramirõ kesu paraguái hetereíva, kamby ikatu hag̃uáicha ñamohe'õ ko'ã mba'e. Upéva ñambojehe'a porãta oñondive. Avei ñamoĩta chupe mantéka térã kamby rova, nemandu'ápa hína upévare. Ha avei michĩmi juky, ko'ápe jaguereko juky ikatu hag̃uáicha ñamohe'ẽ porã pe mbeju ikatu hag̃uáicha ja'u. Ñambojehe'ápa rire, he'i voi hína upépe mba'éichapa ojejapo. Nde rejapóta peteĩteĩ ha ikatu hag̃uáicha upe rire rejapo peteĩ mbeju héva. Ore avei ko'ápe rojapóta, hag̃ua ipahápe ahechaukáta ndéve mba'éichapa opyta pe mbeju he'asýva. Ko'ápe hyakuã asýma hína pe kesu mba'éichapa. Péicha ojestira hese oho'o hína. Nemandu'áke ja'u hag̃ua pe kesu hyakuã asýva mbejúpe, embojehe'a porã va'erã. Aníke nde resarái, ñambojehe'a porã ñande pópe hu'ũ meve, upéi ñambojýta ñamoĩvo ñande po tuichakue páilape, Ha ñambope kuimbépe. Mba'e hína kuimbe? Kuchára. Upeichaite, ñambojy peteĩ tatave vui ári peteĩ ape ha upéi ambue ape. Ko'ág̃a ñanemandu'áta mba'épa pe ñamombe'u va'ekue ha peẽ pehendu va'ekue. Ñanemandu'áta mba'épa jaipuru jajapo hag̃ua mbeju. Mba'éichapa jajapóta? Ñambojoaju ñe'ẽ ta'angáre, ha ko'ápe jaguereko hína ta'anga. Oĩ kamby rova, oĩ kesu, oĩ kamby, oĩ aramirõ ha oĩ avei juky. Ñambojoajúta upéva. Jahechami moõpa oĩ Kambyrova he'i. Nemandu'ápa, kambyrova, térã ikatu avei jaipuru mantéka, ñambojoajumi upéva. Oĩ porãiterei. Ko'ág̃a jahecháta moõpa oĩ kamby. Mávapa hína kamby upépe? Oĩ porãiterei kesu ikua'ipa hína upéva. Eikuaa mapa moõpa oĩ hína upéva. Oĩ porãiterei pe rejapóva hína. Aramirõ, upéva ñaikotevẽ katuete hína jajapo hag̃ua pe mbeju. Moõpa oĩ hína aramirõ morotĩ asýva hína. Oĩ porãiterei. Haipahápe, Ñambojukyva'erã ikatu hag̃uáicha jeve pe ñane rembi'u. Moõ ijuky. Oĩ porãite. Javy'aite péicha jajapopa porãrõ ñane rembiapo. Mbeju apopyrã. Ñamoĩmba. Mba'éichapa. jaguerekova'erã peteĩ mbeju apopyrã ha mba'épa oguerekova'erã hetepýpe. Mbeju, mba'épa hína upéva? Mba'éicha? Tembi'u réra, ñamoĩta upépe. Ko'ág̃a mba'e ñamoĩta upépe, oĩ voi avei hína upépe, nemandu'áke. Oñeikotevẽva, oĩ porãiterei. Oĩ porãiterei oñeikotevẽva. Ko'ág̃a ipahápe, mba'e ñamoĩva'erã? Mba'éichapa ojejapo? Jahaimi upépe.

Tembi'u réra oñeikotevẽva ha mba'éichapa ojejapo. Péicha og̃uahẽ hu'ãmi ñane rembiapo. Ko'ápe ojaoĩma hína mbeju héva ikatu hag̃uáicha ja'u. Mba'épa jajapo kuri ikatu hag̃uáicha jaguereko péicha peteĩ mbeju héva? Ñaikotevẽ, tembi'u rérare oñeikotevẽva ha mba'éichapa ojejapo. Nekyre'ỹkena ejapo hag̃ua ko tembi'u, upéicharamo reikuaátama hína mba'éichapa pe tembi'u apopyrã, ko árape mbeju apopyrã. Ambue mbo'epýpe jaikuaáta mba'éichapa jajapova'erã ñañembosarái hag̃ua, jehaipy ohuga hag̃ua. Nemandu'áke.